Selamat malam begulai ngaku ini maning.

Nyadi baka ke malam tu, ini deka nampung jerita budak sekaut tusun ke empat. Dulu suba, kitai ngelengka ke jerita sida mutik senentang antu bandir enti kita agi ingat uchau. Enda ibuh mayuh geri ni uchaw, kitai lalu ngusai ke tabu serumpu empulu wi jerita sida mutik sekaban tu chok ngambi iya enda masau awak au. Ninga nadai agi munyi bala Entu Bandil mangkung Bandil sepengudah sida mutik murus betih diri empu. Sida sebuat pen lalu ngebu kediri ari endua nya mulai kediri ke Nanga Sungai. Datai sida mutik sebuat ba pus Nanga Machan, Rumpang lalu mantaika map ti udah dikelai iya siang tadi. Ketuai platform sida pen lalu ngerah ke sida mutik nyidi bekau munsuh ari endur sida ke nemu bekau munsuh melunggang ngagai ai pui. Sida mutik nadai mih jako lalu engkira keresa dikena sida bemalam ba tanah. Sida mutik meleka ari pus nanga macha nurung iya jam empat lemai pia. Tama ai sungai mit pati ai Kenawit urung iya pukul enam setengah lemai udah silau raya. Serak tu, mutik nyadi ketuai bejalai muak ke Luan sekali ditanggan ke Rumpang, Remang, Kenawang lalu bajai dudi sekali. Seninjik bendar Ari lemai nyo manah endang, bekebelia bintang ba langit mingkai ti tawas dandang nadai penyangkai ko kita ucau. Sida sebuat bela ngumpul pamuk semua manjai ngulu ai ngambi bisi dikena sida sebuat neko ke berang lemai legi jara. Nyau bu besai pamuk empasan ulih sida ko kita ucau. Rindang sida sebuat nangkap pamuk nya tadi. Enti ditimbang iya enggau bisi empat kilo pemok empasan ulih sida sebuat iya tu tadi. Datai ba ai uong ti enda bangat jauh ari bekau bala munsuh. Sida mutik pen lalu ngetu belelak. Sida iya pen lalu ngidup ke api ngena sekerap sedadu empu. Sekerap bansa tu ku kita uchup nadai bau pia mega nadai asap. Ba jai seduai remang ngintu pamok, kena orang seduai mutik ngaga langkau lalu rumpang manuk lauk sida sebuat. Tembuk langkau asik enggau lauk mega mansau. Sida mutik pen lalu berengkah ngintu diri. Gelung perut mega udah begeriu. Jam maya nya urung iya pukul lapan setengah pia, Apu maung. Nama kuah pamak kitai sebuat tu nadai ulu nadai ilai. Pia ku mutik seraya iya merening mua bakih iya rumpang ti mandu lauk. Eh, enda ingat tepuk ka aku garam maung. Temu kuchau-kuchau deh iya enda ingat. Nadai ko enggau meh maung. Pejam chelak aja leka mata kitai sebuat. Pia ku mutik. Remang kena wang enggau bajai semina ngelinsung aja. Jaku nadai beguna utai udah jara. Tembu ke ngintu diri, sida sebuat penlalu ngedang belakang laban tumu dini hari sida ngelanggur deka nyidi bekau bala munsuh mua ari kiba ngulu ai melunggang ke sepiak ngelawa ai pui. Enda bangat lama nganti mata lelap, enda bulih sesempa ilum pinang. Sida sebuat sama bela tinduk magang. Penyelap ba kampung puang enda ibuh tanya gegetak sida sebuat laban ti enda bebaik kepua. Agi serepan dini hari urung iya jam empat dini hari apas utai dipeda. Sida mutik ngebu kediri bejalai begadai-gadai ngelawa bekau munsuh ti ditemu sida iya ensana. Mutik ketuai sida tanggan ke rumpang, remang ke nawang sereta bajai. Kebuah pia, laban mutik tu siku ari orang ti landik ngaga peti. Sida sebuat nangika bala munsuh bisi ngenan peti ba sepemanjai jalai sida. Ukai bungah-bungah pang ka peti ko kita uchu. Sigi ngentak ke pah tauka perut, baik nya sangkuh tauka buluh. Sigi danjan tekelap kedap ba kuan kanan. Bekau bala munsuh niti genting nya aja uchu. Tanah kiba kanan genting nya enda ga bangat tebiang iga, kira pemai diri aja. Bendar tudah mutik berati kiba kanan jalai nya engka bisi peti. Datai ba junggu siti ba Madang Pantu, sida sebuat nuduk kediri belelak. Jam udah nyau ka pukul tujuh pagi. Munyi burung ti nguan kampung belebuh bechiap baka ke ngambat menatai sida sebuat pagi nya. Am kitai sebuat niki junggur tu. Datas dia legi kitai nginsap ngambi bau insap enda mansik. Pia ke mutik. Bakih ai nadai meh jaku nurut aja. Berat diri mo sida sebuat ku kita ucau. Ni keresa pemakai sterum enggau tai bukai mega bela nengali sigi siku mo. Enti ditimbang nyengka mangai iya lima belas kilo ngi siku. Datai sida sebuat ba Tuchung Junggur Madang Pantu. Sida sebuat pen bela nungkun insap laban ari tadi enda insap nangi ke bau insap mansik idung munsuh. Benung sida sebuat bekedegus nginsap. Enda mukai-mukai, tandan bau mutik dipeut rumpang. Mutik pun lalu malik ngenyit merening rumpang. Bala bakih bukai mega sama bela merening rumpang magang. Rumpang ngadan nunjuk ke tunga pucuk kayu tapang jelan iya pemesai kira mesai drum. Ba puchuk tapang nya bisi siku nyumbuh tunggal naka iya pemesai. Benung nengkila sida sebuat. Laban pun kayu tapang nya tumbuh hari keruang lebak, enda bangat tinggi sereta jauh iga nyumbuh nya ari sida mutik laban sida sebuat ti bekedugau ba junggul ti tinggi. Enti baka utai ka nyadi ada juluk enggau akan nya, pia ko bajai jaku. Tak nyelai pendiau akan nya peda aku mawang. Pia ku mutik nyaut bakih iya bajai. Rumpang remang enggau kena wang. Enda engkertik. Rindang meda pendiau nyumbuh tunggal nya rigang-rigang ba dan tapang. Peda dek leka mata akan nya. Nyau mansau chini nang. Kada enda deka nyadi antu tua tui. Pia ku mutik uchau. Aduh beperening pangan diri sida sebuat ninga mutik munyi nya. Nyadi ucu antu tua tui tu antu gerasi ke orang ucu. Antu ti enda tentu mentas enggau mensia anak uda. Lekas napa yang kita itu anang anjung ngasuh iya maung begelambit bebulu iya aja. Pia ke mutik madah ke bala bakih iya. Aram kita mupuk anang lama ditu. Pia ko Rumpang seraya angkat nurun Junggul niti genting bekau munsuh nya tadai. Sida sebuat pen lalu beguai ngebu kediri ari Junggul nya. Mutik Nawih Tanan Bau Rumpang ngasuh sida sebuat mantap kayu mit siti lalu ngujek ke iya tunsang siti siku. Bakih Mutik pen beguai nitih ke pekat Mutik. Tuju iya Ngambi utai jai enda tesidi ke bekau sida iya uchu. Penemu aki ini kitai kelia nyentuk ke sehari tu penemu nya agi diguna ayu tauka admin page Iban ti bempu jerita tau uchu. Ngagai bala uchu ti baru sangkai beruai ini, Nyadi mutik tu aki embuh ayu uco. Admin page iban. Bisi ini meri link page iban ba description ini ba baruh nya au. Tau tekan ba baruh nya. Kitai pulai baru ngagai jerita sida mutik uco. Pengelama niti genting enda berasai sida mutik sekaban pen nuntung ba anak sungai mit siti. Bekau bala munsuh pe nadai dipeda agai. Bendar sida ngiga ba sebelah emperan mua ari kiba mua ari kanan bela enda tetemu ke bekau bala munsuh. Bala munsuh tu sigi atai ari ilik ngulu sungai mit tu lalu niti genting melunggang ke sepiak tunga ai Kenawit. Pia ku Remang. Tudah Remang tu orang Pui tang iya enda tentu nemu bagi sungai mit nya laban sida sebuat benung ba seradak sungai. Enti baka kitai udah datai ba nanga bumbus ba ai pui. Nemu aku penama sungai tu. Pia ku Remang madah ke bala bakih iya. Kati runding bala mawa ngilik sungai tu kitai? Tau ke kitai ngintu diri dulu laban mata panas pun udah nuntung punjung aji. Pia ko Mutik nanya bala bakih iya seraya nuduk kediri nyandih ba bandir kayu menuang. Aku pun mai aja, pia ko Remang nyaut seraya ngingkas ke senapang ari tanan bau iya. Rumpang ke nawang enggau bajai ngau ke aja laban ngasai gelung perut nyau lepi meh jara. Lalu apa mok sida demalam nak dibai rumpang laban nak tan jam empat bari ketegal nadai garam. Gining-gining mutik merening sebelah tebing ai nyangka bisi daun tubo. Seninjik bendar ga nak jauh ari sida sebuat belelak bisi sepun daun tubo. Daun tubo tu ucuk daun ti nyadi biching orang kelia dikena ngulai engkayu maya neko ke berang tauka haji ina muto ko jako kemaya hari diatu ucau. Tu chum tudah mutik meda daun tubu. Bisi dikena rujuk leka sik pedal tabau jara tudah tuai. Sapa ka besual ke daun tubu? Ngambi aku nyangkung, pia ku mutik nanya bala bakih iya. Ka magang metudah. Nadai utai sekali dikena rujuk leka sik jara. Ninga baka nya, beguai Mutip bejalai ke ulu ngelauk pun daun tubo. Iya pen lalu ngiting ngumbas iya penyampau, benung tudah tuai tukil-tukil ngiting daun tubo, sium iya ada malih ali bau but, bau angat. Gining-gining tudah tuai Mutip ngiga penatai bau but nya tadai. Dia deh Mutip ko kita uchu. Meda bekau keranta orang ari bukit nuju ai lalu nikal baru ke bukit. Bekau rantau nya nyau lenat aja utai tumbuh ba tanah baka bekau orang lansat. Bekau nya tadi nyau chelum aja dibalut lunyung meh mesai tunyuh anak. Ada surut mutik meda utai baka nya. Enda tentu alai batak seput ko mutik uchu laban ba ubut bangat ngeraya nya. Nama ke damai perut puntas pala tukup tu ngai enda ayan maya tu. Pia ku Mutik muchau kediri dalam ati seraya ngebu kediri ari endua nya. Daun tubo umas iya penyampau digengam tudah tuai. Datai ba bala bakih iya, Mutik pen mai sida sebuat ngetu kile agi laban endua nya dia enda likun, pia ku iya. Bala bakih Mutik nadai mayuh utai tanya meda mua Mutik nyau puchat kelat ku kita uchu. Meda baka nya, ada beruman meh sida mutik sekaban ngejang ari endua nya ngilai ai. Datai ba pala Ong mit siti, mutik mai sida sebuat ngetu lalu ngintu diri dia. Tulang mega berasai lemi laban perut Bedau disi ke utai sekali. Mutik mai bala iya ngumpu anak udang ke sual diri. Nyampau diri ga enggai siku. Bisi ga segenggam. Siku undang mit ulih sida ngerebak ke singkap batu. Tembu ngumpu undang, Mutik pen lalu manduk undang mit digulai iya enggau daun tubu serta daun riang iting bajai sebelah tebing ai. Nama agi deh. Mujur meh perau sida sebuat besual ke undang gulai daun tubuh enggau riang. Tang meh. Baru tembu ama amat, sida sebuat udah ngintu diri. Dia deh sida ninga utai bebelat ari tebiang muak ari kiba. Beteguyap aja babas dituju utai ti bebelat nya. Sida mutik Bela udah nuat ke senapang diri nuju utai ti bebelat nya tadai. Tang meh utai ti nyelai. Semina babas aja beteguyap tang meh semengat utai pen nadai dipeda sida. Utai nya nyau ngila diri ba emperan tang nadai dipeda sida mutik. Nyeh, Auchok. Nama utai ti ngila diri nya? Semina rejap munyi utai babas beteguyap tang utai nadai dipeda. Nadai nemu baka ni ko enggau sida mutik temati ko tu meda utai nyelai baka nya. Penakut na ibuh sebut ko kita uco. Lemi pala patung keno ko mutik. Akai dai uco. Umas nya uco au nyau rangkai rekung ini kutap-kutap. Ila kitai nampung jerita sida mutik tu baru uco.